Sehari tu Pang aku baru ke api dalam ati tadi empu ya harap sama kita bersakti tu kira baik kita Tuhan lah tenang di surga syukur terima kasih pagi tu Tuhan Tuhan sudah angkat kami ke hari ke baru oh, sehari tu lah si mugar kami ngau pasar kudus nan berarti berkena Kuman semua madah nya idup dalam pengarap kami kami disampi dalam nama Tuhan Yesus amin okay, kali tu ku kemai dengan kita siti baru belajar jadi keperancang kita siti tajuk yang kekal baik gempu pemintar baka Joseph Bepengarap baka Daniel. Sigap baka Samson. Bepenemu baka Solomon. Nyadi kitai beratika beberapa individu tauka tokoh-tokoh di dalam Bup Kudus iya ke dipelajar kitai. Laban sida tu tadi meh ke nyadi ketenggau kelalau ke meransang kitai dalam pengarap betuaika Tuhan. Siku orang ke benama Josep tuhak. Bisi maih amat pengawa toko ke perambu iya ngagai setiap iku mensia. Salah siku ari utai ke dipeda kitai iya di dalam Bup Kudus iya nya jerita pasal Josep. Tuhan selalu ka nulung Josep dalam pengidup iya. Kita beratika sepengelama Tuhan iya ke bisi ngau Josep. Semua pengawa Josep mujur mega. Taja pun dalam cerita iya iya eh, bala menyadi iya ah, sigi ngasuh kita kenyit ati tauka ngasuh bisi ati Nsiban tang dalam awak pengidup iya ke bukai Tuhan bisi rencana Tuhan bisi plan idup iya. Siti kejayaan ke dipeda kitai ba Josep tu iya nya iya nyadi tuai orang gawa dalam rumah pengintu reta tengkira. Nyadi reti nya tadi tara nguasa ka reta pekira iya. Nyebuh kebuah nya tadi pengawa ika dikereja nguasa utai lalu endang enda berati ke pengawa Josep laban Josep tu endang orang ke lurus. Nya kebuah tegal pengurus tu meh siti ari utai ke ngasuh ransang gaga meda pengidup orang. Tang ari segi chara bukai alih bukai mayuh mega penguji iya ke datai ba orang ti ngurus baka Josep tu. Siti chunto ke diperati kitai ba cherita iya, iya nya Bini Potipar. Bunyi petipa tu tadi bisi ati ke iya laban nya peda iya aa Josep tu kai semina lurus tang mega pemadu iya sigap gampang. Nyadi enggau chara ti beketu ukai semina Josep tu diau dalam pengelurus ukai semina iya diau dalam aa penyigap. Tang iya mega siku orang ke pintar. Pintar ukai reti nya tadi iya jai. Tang pintar laban iya bisi pengarap ke Tuhan. Laban iya pechaya setiap gerak geri pengidup iya diperatika oleh Tuhan. Ti ngejung ke iya nama nya tadi sanggup dijil. Walaupun dituduh ulih bini Potipa tu tadi deka masung iya, ba pengarap Josep enda nemu benih. Tegal pemintar nya meh tadi, Josep tan dalam penguji. Ka tegal pemintar, pengelandik tauka pengarap iya ke bisi ga Tuhan tu tadi, iya mai penampak ngagai Semua orang lebih ambil ngagai bala kitai iya ke diatu. Ketiga, pengarap iya nyelamatka ruang bilik apai indai iya enggau bala menyadi iya. Enti kitai pulai ngagai jerita ke jauh agi lebuh maya sida ke bisi lapar lapar bungkang. Nyadi terlibat ngagai bala ruang bilik. Sedapai endar iya nadai pemakai, Josep tu tadi penyelamat iya ngagai orang bilik. Nyadi pengarap iya ke bisi uh, ngasuh iya agi mekang tang datai ke ujung. Walaupun penguji ke datai ba iya, walaupun iya bisi musibah nanti enggau bala menyadi iya, tang iya agi bisi pengarap. pengidup kitai jadi kena berati kitai ba Joseph tu tadi Joseph ngebuat pengarap ti lurus pengarap ti jujur nya enti ngasuh Joseph tu pintar au nyadi nya naka nyaja dulu awak kitai nampung baru udah tu ila ukai semina Joseph tak kitai bejaku mega pasal Daniel betemu baru arap kitai besampi Oh Tuhan Allah Taala di serga kami terima kasih ke nuan Tuhan lepas nuan udah ngajar kami ah, berarti ke pengidup orang dia ke percaya dia ke arap orang ke urus orang ke pintar dan sida ya mega nemu Tuhan bisi rancangan bisi plan di manah ba pengidup Sedap. Lalu kenyam mega enggau bala pagi kami, iya ke ba luar, iya ke gawa, iya ke bepengarap ke nuan Tuhan tentu mayuh amat cabaran, mayuh amat aaa utai ke menanggul pengidup sida tang nuan bisi plan iya ke lebih manah ari nya rancangan ti manah enti nyema sida ai Tuhan surat mai pengarap sida ngagai nuan. Ku besampi ngaring sida. Ba Roh Kudus nuan mimpin ngiring kami dalam semua uh, pengelurus pengidup kami pengarap kami ngagai nuan. Bawa kami nimbang semua dosa penyalah kami Tuhan. Ambilkan dosa-dosa kami diampun dalam nama Yesus. Kami semia. Amin.